Drëtte Part hei bäim Spill Mario Tennis Aces. Jo, den uralen Altar. Hu mer kuerz Prozess mam Lieutant Tyrannia gemaach a mir ginn da lo hei virun. Mir komme jo bal scho bäi e Pirateschëff hei. Nee, et ass just e Propellerschëff an ech denken amplaz laang Intro ze halen, klécke mer direkt drop a mir ginn an den nächste Level vun dësem Let's Play. Anscheinend sollt der hei eng Clip géigeniwwer hei vun enger aler Villa sech befannen. Et ka gutt sinn dat den zweete Muersteen sech do fënnt, et gëtt awer just ee Problem, ouni See tëscht de Schëffer komme mer hei net hin, komme mer net dohinner. An den Toad ass och kee Boot, jo dofir bass de e bëssen ze kleng Toad. Froe mer dach einfach mol op dem Schëff dono dat do läit, ob mer do matfuere kënnen.
Jo, seet de Mario. Wat wëllt dir dann hei? Mir hu scho genuch Leit ronderëm geschëppert hei. Et ass elo Feierowend. Say what? Och e schéinen Dag gewënscht. Entschëllegt, awer mir mussen onbedéngt doriwwer. Nach eng eenzeg Iwwerfaart. Ass dat dann net dran? Sou, sou. Do soll wuel eng Party sinn. Hunn ech do Recht? Lauschtert.

E Schëffdeck ass vläicht net de gängesten Uert fir eng Tennisplaz, awer do sinn awer esou eppes wéi Tennisrebellen si mir net. Loosse mer et einfach emol kraachen kommen. Also elo kënnt eng Map, déi ass wierklech interessant. Se ass vläicht elo par rapport zum Bësch. De Mast malheur, dat seet scho genuch aus. Ech soll de Mast am Aan behalen an d'Kuhpal schloen. An dee Mast huet wierklech a sech, wëll do wäerte vläit e puer Tronn nëmmen zlok kommen. Ech probéiere lo mol vläit, nee dat war wuel scho näischt. Par rapport zum Bësch hate mer 3 Piranhaplanzen op esou enger Stage, op engem Terrain, op enger Tennisplaz, wéi dat ëmmer beschriwwen gëtt. An voilà, hei ass elo de Moment, ech menge gutt Geschéi, wéi d'Toile ausgesäit. Ähm, hei ass eben elo de Punkt, wa mer dee Mast do kréien, dann prallt de Ball an déi aner Richtung. Ech probéieren déi ganz Zäit vun Schnoppschlag ze verpacken, mee geléngt mer haut net. Also Dir mierkt, de Kupe ass elo e bëssen hei erëm easy an. Hei an deem do Level gëtt emol agefouert dass méi wéi ee Match muss géint de gewannen. Ech probéieren nach eng Kéier dee Potti do ze treffen an et geléngt mer och. Voilà hee kleet kritt elo hin an du hutt dat jo elo gesinn eng Kéier dat dee Potto zu sengen Ongënschte kann goen. Also do muss ech meng Kuck kucken, do hat ech e ganze Story Mode nach net. Also mir schéissen do de Ball normal riwwer. An heen gëtt mol op der Kamera net ugewiss. Sec Braut uewen widder, jo dann hu mer ee Mastmalheur wéi een sou schéin dann nennt. Éischte Match fir eis gewonn an mer mussen nach e bëssen hei viru spillen. Et ass elo een Two-Set. Zwee Set souzesoen muss een dann elo schloen. Mir gi richteg an déi richteg Richtung vum Tennis. Do weisen se dann och dat se awer d'Reegelen, déi generell Reegele vum Tennis. berücksichtegt hun, hei och e bessen den Malheur, nee Massenmalheur, e ka flott sin, mee ech warnen iech fier, et wert awer eng Kéier e Level kommen, do wert der kräischen wann der och dee Level selwer gespillt hutt, well do muss een dach emmer sou Comboen machen, an wann de Géigner op deem Mast do schléit, dee Ball ass einfach onberechenbar, soe mer mol einfach sou. Et huet seng Virdeeler, et ass erëm eppes Spezielles agefouert vun Nintendo. Ech perséinlech, och wéi dat heite lo scho rëm e bësse quickie dat Ganzt, mir hunn déi éischt Partie, da fir eis Entscheedung muss een nach eng zweete kréien. Ech kéint och hei lo op KO déi ganz Zäit goen, andeems ech meng Fäegkeeten do, voilà, och hei scho rëm deen Treffer um Mast. Schiffsmast nennt een dat jo op Däitsch. Och do elo erëm, datt et do iwwert d'Duerch gaangen ass, wonnert mech. Ech probéiere e bësse meng Fäegkeet do net ze vill erausspillen, dat ech e bëssen an d'Längt zéien, de Let's Play, an einfach e puer Stännche proper an normalen Tennis iech ka presentéieren. Woubäi ech elo eng Kéier mech hei awer net ka, voilà, iech dat do ze weisen, wéi een dat do austrickse kann. Dat sinn eben déi Zilschléif. Lo kënne mer enke Wiederhuelung elo kucken. Wann ech déi esou drop zilen, drop knätschen, do mécht de Coupa an och een normale Géigner huet do Schwieregkeet. An och am Online-Mode, voilà, do ass e Feeler gewiescht. Hu mer am Fong alles eng Kéier mat deem Mast-Ziipsi hei gewisen, wat e konnt weisen. Sou, nach eng weider Partie. An da misst mer dat do fir eis vläit entscheet hunn. Schwieregkeet am Spill ass nach wierklech keng no dran, mee ech waren iech fir elo déi nächst Welt d'Site scho bëssen héieren, sou wann eng Villa, jo dat huet en och schon ganz gutt gemeet, also ech hunn a mengem normalen Playthrough nennen ech et emol dat do nach nie gesinn, elo misst et jo ganz gutt gesinn sinn, schéisst wierklech do ganz uewen hinner, do ech kritt emol net hin, op geschoss gell. So nice job Kupa, och mol eng Kéier eppes am Let's Play mat deem ech net gerechent hunn. Wouduer kann ech deen erschéissen? Oh shit. Voilà, kënne mer och eng Kéier nomaan, mee ech muss en Zil schnell maachen fir iwwerhaapt dorop ziile kënnen. Also wéi hien dat hikritt, ech kann es eng Kéier probéieren. Ok, et muss een zou kréien.

Kënnt geschwënn e Punkt. Haut mengt ech nach net, mee am nächste Part, do wäert ech quee stoen. Dat ass net gutt fir d'Qualitéit fir iech, mee ech laanschten meng Nerven elo mol einfach sou. Gutt, hei bleiwe mer e bëssen nach gemittlech. Mir zéien d'Video e bëssen an d'Längt, wëll ech wëlles hat dee ganzen, déi ganz nächst Welt. An zwee Parts opzedeelen, dat anert ass ebe méiglech och, mee dat hei ass kee Speedrun, soll e gemittleche Let's Play sinn. A mir hunn de Cupa mat 16 1 Punkten relativ bleech aus si gelooss. Natierlech kréie mer hei elo en Level 7, also 7ismus vum Thea Lbowske Lässt grüssen. An dat et net am siwente Part, do hunn ech bëssen gefailt. An deem Sënn, du hues gewonn. Hut ab. An ech hu geduecht, ech hätt op dem Chef e kloren Heemvirdeel. Also gutt, da setzen ech dech eriwwer, wéi ausgemaach. Jéi! Gutt gemeet, Marie. Loosse mir net emmer eise Fanboy hei nieft eis stoen, den klengen Toad. Deen elo hoffentlech net ze séikrank ass, an do gesi mer dann déi zweet Welt vun dëser, vun dësem Story Mode vum Mario Tennis Aces. Et gëtt erëm gespäichert an da fuere mer natierlech mam Propellerschiff. Hei am Waasser geschitt näischt. Mir hätten och kënnen eng béis Decouverte vläicht abauen, well wann ee wierklech do kuckt, wat mir elo do geschwomm, also gefuer sinn, an och hei, mir trëppele rëm, Et ass eng Kritik um Spill, do häss nach bei de Levele kënnen abauen, déi ganz Strecken do zimlech kuerz gehal. A mir gi lo an d'Villa vun der vun der Illusora, déi eis dat Ganzt ukucken. Et ass jo eng Villa, wat fir e grujelegen Androck se mécht.

Deen ze cool raséierten Typ hei ass dach en Tennisspiller. Dee wëll bestëmmt déi Saach do klauen. Dir wësst scho wat ech mengen. De super wichtege Schatz vun der Kinnigin. Wat fir en Onhold giff dat do da klauen? Et kann jo just e Kriminelle sinn. Jo, italienesch Mafia lässt grüßen, soen ech nëmmen. Ganz wichteg, super wichteg, dat kléngt. Ganz no deem Muersteen. Bëssen Angscht hei gemeet, also och Luigi Mansion Feeling hu mer der lo hei am Let's Play erëm agebaut. Den Hüter vun der Villa vun Illusura, also mir hei, erklären iech heimat zu Feinden. Är wäert nach bereien dat op dëser Uertschaft an dëse Plazen hei opgetaucht sidd. An mir bleiwe lo hei, et kënnt, dir kommt ni erëm raus.

Mir wäerten en austricksen. D'Trickserei vum engem Kolleg wäert der gefalen, e bësse Spaass mocht muss dach sinn fir all Bedeelegt. Voilà, mir kommen elo an d'Villa vun Illusura, a mir elo 3 Spigelen. Erlieft, mir schwätzen elo net nëmmen vun enger Tennisrackett, mir sichen net nëmmen no enger Tennisrackett, mir schwätzen och mittlerweil no Spigelen, da mierkt ee wéi Nintendo sech am Joer 2018 virun entwéckelt huet. Eng schändlich, also schändlech Spigelen. An ech muss probéieren un de Spigel laanscht ze schéissen an de Buhu ze klappen. Also de Buhu ass ganz kleng par rapport zu den Spigelen. An de Spigel do hunn et souzesoen a sech, well wa mer drop schéisse kënnt de Ball erëm kaer emol zréck. Ech kann et eng Kéier probéieren. Voilà, do gesitt der et dann. E bëssen tricky dat Ganzt, wann dat Ganzt och mat Kollege spillt op där Map ass och ganz interessant. Hei kënnt de Ball och erëm direkt zréck. Also et ass erëm en extra Feature op enger extra Tennis Map. Op enger Tennisplaz hunn d'Spiller Nëmmer definéiert. Ech fannen et schlecht. Et gëtt awer och mat der Zäit wierklech monoton. Natierlech och déi, déi Spigelen hunn et a sech, dat se och méi séier Bäll kënnen zeréckschéisse wéi wéi se eis soen am Story Mode, mir sollen probéieren einfach do laang ze schéissen. An ech mengen, dat maache mer och. Wann ech kucken, mir si scho bäi 11, 12 Minutten. Et ha jo dorëmmen zwee Asseten, déi mer géint de Bur musse maachen. Daat mer nach en zweete Level eventuell hinkréien. Voilà, dat war e bësse fréi. An hei gesitt der dann wéi mer dem kënnen Twinkie ausgetrickst ginn. Dee ganze Gedöns. A mir probéieren hei eppes hin wat mer net hikréien. An de Buru mécht fläit e klenge Comeback. Nach e weidere Spillball fir eis, wou mer elo richteg drop knätschen. An Dir gesitt de Bouhou. Am Fong ass en e séiere Charakter, mee iergendswéis hei am Story Mode oder an deem éischte Level wëllen se eis vläit mat de Spigele méi befaasse loossen an de Bouhou ass wierklech ofgeschwächt. Hätt kënne méi Tricks erweisen. An et ass och e Charakter mat sengem Et ass net Teleporte wéi Schießtraining, sondern mat sengen ganzen Tricks ass en awer, voilà, den Dock héieren mer scho guer net, an ganz gutt gespillt den. Mir kucken da lo hei dat ganzt eescht sou guer iwwer d'Bühn ze bréngen, rem Energie vläit opzelueden a bëssen awer mat den Trinker ze schaffen. Am Fong kann ee sou och ouni de Goût eng Tennispartie fir sech amusant opdeelen an d'Goût kuckt just dann no wéi mer dann eisen éischte Punkt an dësem Spill hei maachen. Dat dofir och mol eng Challenge fir einfach ouni Goût e ganze Zäit do mat sech selwer ze spillen. Wow, hie kann och blocken, dat hat ech net domat geduecht. Mee hei eng Kéier dat Schléi eng. Oh lo gëtt Gas, lo gëtt e Gas. Also ech hunn e bëssen hei beleidegt gehat. Voilà, ech kann och blocken. Ech weess dann nach ëmmer net wéi ech et gemeet hunn, mee da maache mer dat emol einfach. Strand och. Also mir maachen elo eng Blockparty. Ech hunn natierlech gesot, ech kréien et hin. Et kritt net hin. An domat ass déi éischt Kéier, meng ech, mat Rackett elo futti kréien. Oder hat mat virdru schonn am Park d'Hi krut? Mee ech wäert en awer elo net KO maachen, well dat wär e bëssen esou, Hö, hie geet just op KO spillen. Dat ass net de Sënn vun der Saach hei an dësem Let's Play. Et soll scho e bëssen a d'Längt gezu ginn, oder? Mir hunn e bësse Schwieregkeete grad hei, well ech ze vill plapperen a net vill iwwerleeën, wat ech méi cleverer spillen. Mee bon, et ass e Problem gelooss mat sengem Ball. Kann ee soen, och déi heite Stage ass herno disponibel. Mat de Spigelen ass och online e bësse tricky, soen ech emol einfach esou. Voilà. D'Spill huet Satz an dat war et dann fir déi do Ronn. An et geet virun. Also ass elo eng Chute barrage of 3, wann ech et richteg gesinn hunn. Ähm, mierkt der, dat d'Spill sech och an d'Längt zënn. Ech soen iech och zum Schluss, ka gutt sinn, datt mer wierklech do Parts hunn, wou der ganzen Tennismatches wäert nach gesinn. Ech mengen déi grouss Final, dat ass och 5 Sätz, also wéi ee richtegen Tennismatch, wéi eng grouss Final een ka spillen. Kéier vläit och eng Kéi fir esou wann Gläichstand ass dat just dat ka weisen mee elo normalerweis am Ufank vum ganzen vum ganzen Story Mode misst et net problematesch sinn. Ech verléieren zwar einfach e puer Bäll déi gespillt ginn mee dat ass am Tennis keng Schan. Muss jo keng zu null Victoire sinn, dat war jo net d'Challenge vun haut. Acht plus een anere Punkt gëtt et hei fir 100 Prozent ze spillen. Eng Diskussioun am Fong net. Dir kënnt och all Schléi eng Kéier benotzen, et ass néierens wou dat steet, datt der dann dee Level mat dem Schléi ëmmer ofgeschloss hutt. Also vun dohier ass dat Ganzt méi chilleg unzekucken. Eng chilleg Let's Play, soulaang ech oppassen, datt ech net KO setzen. Dat heescht, sou d'Bäll loosse mer einfach sinn. Ech spillen normalen Tennis an dee normalen Tennis geet och. fir esou Victoiren, Punktvictoiren enn Schweinfurt duer. De Buh och hei, ech fanne bëssen dat en ze fréi komm ass am Charakter an am Let's Play. E verzögerte Ball maachen, mee ech si kann mir dat net hin an ech weess net wéi ech déi virdu geblockt hunn. Dass heiansdo eng Feelingsproblem deen ech dann do hunn. An Tennis ass och eng Saach vun, net vu Konditioun, mä einfach vum Zäitgefill hier, vum richtegen Timing hier, wou een alles dobréngt, dat ech bëssen an drun hänken. Dat mol mer einfach esou. Wat hei gutt gemeet, net gutt gemeet ass, hannscht de weess einfach, wann den, wann de Ball an den Eech-Spigel erageet, da kënnt eis den Mann eraus, da hätte se och e bësse méi Tricky kënne maachen.

Dat do ass mam Spigel, do hues de no way fir eppes hinzekréien, muss bëssen oppassen. Vläit dee Matchball awer och fir eis elo ze entscheeden. Dat maach ech dinn. Dee spillt do Stoppball, mee dee Stoppball mécht mer keng Problemer a mir kréien dann d'Spill Salz und Sieg géint de Boohoo. Zwee Null, zwee Null, also och wann e puer Spillbäll do bësse versemmelt hunn, huet jo 5 Punkte gi, mee dat am Ganzen, mee jo, Dir gesitt och ënnen d'Gesamt, d'Gesamtenergie zimmlech däitlech nach dat Ganzt hei an dat do misst jo och scho bal en Level-Up ginn. De Lauftempo gëtt e bëssen erhéicht. Sou, mir hätten dann d'Villa vun Illusura dann richteg hikrut. Kucken eppes wat d'Story hei seet. Et däerf dach net wouer sinn, de Schnourbart Schorchi gëtt awer och wierklech ni op. Also ech schénge mech schonn am Viraus kannt ze hunn, dat dat ech heiansdo duerch dat Gebai vläit gelaf sinn. Dat ass sécher keen Tennisofhänker do. Awer soll mer guer näischt drop abilden. Den Schnurrbart Schorsch, also alleng schon fir op dat däitscht Wuert Schnurrbart Schorschi ze kommen, wou ech mech hei bal ëmmer verplopperen, huet sech dee Let's Play Part hei scho fir iech gelount. Nämlech en ähnleche Match ze gewannen, huet jo guer näischt beweese mussen. De richtegen Horror vun dëser Villa vun Illusora läit nach virun der, wéi der scho bal wësse vu wuem ech schwätzen. An einfach sech an de Kapp zergoe muss, dat mir hei mat 3 Spigelunge schwätzen, mécht mir e bësse Suergen. Dat ech hei och dat nach op Youtube oplueden, mécht mer nach méi Suergen. Jo, mir ginn da lo mol eng bëssen eng Ronn op den Trainings, Trainingsplaz hei nieft der Villa vun Illusora. Mario, kuck mol d'Tafele virum Agaang vun dëser Villa. Gin si virdru nach net do gewiescht? Jo, wou kommt deen dann nëmmen hier? Spooky. Wéi ech gesinn, ass et hei eréischt mat eng, hunn ech et hei mat engem Tennis-Expert ze dinn. Wann ech dëst Spill gewannen, ginn ech dir vläit en nëtzlechen Hiweis. E wierklech wichtegen Tipp, wéi Villa um Enn bestoe kann. Also solle mer spillen? Wann s de net dat absolut eemolegt Ugebuet hei interesséiert, jo och gutt, well ech hu spéider kee Gejammer, Gejéimers vun der héieren, verstan? Kihi. Ech wousst mol net dat e Buch esou geschriwwe gëtt wann deen säin spooky Sound do mécht, mä bon ech kann dat och net gutt noman, ech si leider kee Buch. D'Spill ass einfach, schéiss mat dengem Schléier sou vill wéi méiglech Tafelen ëm, an dat innerhalb vum Zäitlimit fir eng gewëssen Unzuel vu Punkten ze erreechen. Joops, ëmmer mam Kapp wenken Mario. Mir wëssen net wat eis nach alles erwaart, esoufern kënne mer kann et eis nëmmen hëllefsräich sinn wa mer d'Spill gewannen an och nach wäertvollen Tipwäert kréien. Voilà, come on, a mir ginn da lo op d'Trainingsplaz eng Partie spillen, also eng Tafel schiessen, och a Ufänger hei, dat heescht do kréie mer eis zu zréck innerhalb vun engem Zäitlimit 500 Punkte scoren. Dir gesitt also och do wäert an Zukunft bësse repetitiv dat Ganzt. Opgebaut ginn. Jo, ech probéieren hei scho mech schlaach ze maachen, ouni Energie. Dat kann ech och ganz knapp hinkréien. Läit mol e bëssen op, wat dat Déier hien hei urannt. Dir gesitt, hie kënnt de Spawn ëmmer reegelméisseg no an ech wäert dat elo hei maachen, fir e puer Punkten ze maachen, dann gesitt Dir just een, wéi dat Ganzt ausgesäit. Wann een op déi Stärentafele schléit, da kritt een een, da kritt een eben hei. Méiglechkeet fir esou e Zipfspezialschlo eng Kéier ze maachen an domadder kritt een definitiv Punkte ganz ganz méi séier. Wéi der elo wäert gesinn, jo, wann ech Energie erëm hätt, dass ech muss e bësse mat der Energie mol hei erëm spueren, dass wann ee mat sech selwer spillt, hunn ech ëmmer Krämpes fir selwer Energie opzefänken.

wann een laanscht Tafelen schléit giff ech am Profimodus läit net iech stoen an nee ech hunn hei net ausgewielt dat een den Anfängermodus mecht ass eben fir mat iech ginn op den Tafelen ze dingelen dat mer déi Anfängermodus muss spillen et mussen alt ëmmer kleng och ufänken ganz gemittlech dat hei elo awer eng Kéier mol urappe vläit. Bësse Gas hei ginn. Voilà, an dann hu mer et och gepackt. Wéi gesot, d'Hänke bëssen ugerappt a bal 100 Punkten an zwee Schnéi gemeet. Do mierkt der dann, dat déi Stärentafelen wierklech och eppes dowäert sinn. Mir hunn 22 Minutten an ech mengen, ech hunn an Erënnerung, dat déi nächst Lap wierklech eng Sauerei gëtt. An dofir Dofir, dofir kucke mer nach eisen, eis Belounung un. Du hues et gepackt! Beandrockend, awer och e bëssen iergerlech. Awer jo, sei es drum, also sief et drëms. Hei kënnt mäin Tipp, Versprach ass versprach. Ech soll am Raum vum Risespiggel drop oppassen, op d'Geräischer a Vibratiounen déi vum Spiggel ausginn wann de Ball trëfft. A vergiess net, du kënns hei ni raus, alles net Wourecht wéi s de nach a den Ligen fënns. Et gëtt interessant, en interessanten Hinweis, zemools wann een Kopfhörer on huet fir mat iech ze schwätzen, fir dann nozelauschteren wat fir e Sound déi Spiggel do maachen. Den Illusiounensalo, deen loossen ech iech réischt fir déi nächst Kierch. Dréckt elo eng Kéier just Minus an da kuckt emol wéi déi ganz Welt ausgesäit. Dat hu mer virdrun nach net gehat. Mir ware just ënnene gewiescht am Bësch an och am Solariustempel an och uewe gesitt een nach e bësse méi wat op iech duerkënnt an ech menge mat ronn 24, 25 Minutten Ass de Moment komm wou ech iech hei eraus loossen. Vläit bëss méi klenge Part wéi soss, mee och där muss net ginn an ech probéieren dann nächst Kéier déi 3 Levelen do an engem Part anzebauen an hunn ech fannt besser wéi wann der elo 40 Minutten deen ukuckt mam Risk mat deem do Level dat et salzeg gëtt an dat ass eben de Punkt. Ech schalte och nächst Kéier a well ech mengen et ass en do Level gewiescht hunn ech mech op bei der éischte Kéier wou ech duerchgespillt hunn fatzeg fatzeg.